Kennedy a Japan ba a na n'abusuani bi amfa biribi ammɛto Ghanafoɔ anim sɛ Kennedy yare. Yɛn Ghanaian celebrities mu bi nkurasefoɔ ahuahuahua nsɛm ne yɛn mu mpanimfoɔ nom bi a wɔne Kennedy serekwa na ohuahua wɔn huahua nsɛm. Ɛno nti no, wɔn huahua nsɛm ara sɛ ei, Kennedy yɛtee ne nka wɔ sister anim akyɛ wati kwan, ɛnneɛ ɔyare, ɛnna sei, ɛnna sei, ɛnna sei. na mobaa mobɛbɔɔ mfuturo de guu Ghanafoɔ anim. Na Anthony Kwadwo Boakye Osei Anthony ho a ho ani sɔfo no a moseɛ sɛ ɔkɛse Kennedy Agyapong no, ɔno sɔfo no ɔyɛ Nyankopɔn. Saa sɔfo no, wɔn na nim ne state, ne condition at this point in time. Sɔfo no a mose wa wakɛse Kennedy no, ɛnɛ saa sɔfo no ɔwɔ yi? Ne condition te sɛn? Ɔno ɛhe na ɛyɛ ne fie? Ɛhe na sese wɔwɔ? Saa asɔfo no aso sɛ mumisa sɛ ɔno otumi kasa? Otumi nante? Touch not the anointed one. Touch not the anointed one. Hwɛ, maame ka asɛm bi fa nkyerɛ wo. Yɛyi Yesu Kristo Okay okay okay ako akokoaa yɛyi Yesu Kristo Yesu Kristo a ɔbɛwu gyee yɛn nkwa so wahu a ɛfiri hɔnom a Kennedy Agyapong ɔno na ɛyɛ next to me me me way of eh, me, me, me way of thinking, me way a me si clarify this man no. Ɔyɛ nyame adwuma. Nyame adwuma no, wonim nyame adwuma koraa meka. Bible se, deɛ ɔhwɛ nyanka ne awusia, ɔnni bie. Saa nipa no, ɔyɛ Nyankopɔn anikosua. A na mofiri sɛ nyame bɛgyae Kennedy Agyapong ama n'atamfo sɛ ɔnwu. Kennedy Agyapong bɛgyae, Nyame bɛgyae Kennedy Agyapong ama n'atamfo, sɛ wɔnyare, wɔmmubu ngu hɔ, na nkwadaa no a sɛbio nnyanka ne awusia no, wɔbɛyɛ dɛ adidi. Nyame nyɛ n'adeɛ saa, wate? Nyankopɔn, ɔnyɛ n'adeɛ saa. Ɛna me werɛ hoe hoe hoe hoe sɛ menam social media na mehye nnipa bi a, Ghanafoɔ bi a, Wɔn mu siki death ewuo de ama kɛnɛ deɛ Japan. Bible sɛ deɛ ɔtwe nkrantɛ na owu wɔ nkrataa no wate. Mo bɛ wu wɔ nkrataa no mo a mo siki ewuo no mo bɛ ba besa kɛnɛ deɛ Japan ho na mo atotɔ ewuo ama n'anim. Kyerɛ sɛ ne mmerɛ nso ɔnyɛɛ ne nyameso adwuma nwie yɛ. Nyankopɔn kora nhia no. Sɛ owu na ɔkɔduru ayi asamado a asamado bɛbɔ ne back to return sɛ krakye yɛnhia wo wɔ ha aha nyɛ wo tenabeɛ. Obuase Van Dam akɔ aba sweetheart. Kennedy Agyapong, enti nipa nyare, yareɛ wɔ hɔ ma obiara. Enipa nyare. Me, metumi yare kɔda hospital. Lonaye akɔ aba sweetheart, Me metumi yare kɔda hospital just sɛ eh, Kennedy ɔyɛ public figure nti no ebi mu huahua nsɛm eti ofiri system no mu kakraa bi a nnipa bɛfili sɛ ebi a sei anaasɛ sei Kennedy ofiri kɔ US ɛyɛ nɛ eti since when na sɛ obi sɔre kɔ US ɛkyerɛ sɛ ɔyare ɔkɔhwɛ ne ho yareɛ ant yare yaretant scientist sɛ stroke a sɛbio yɛ fie abayifoɔ koraa mpo no ɔmo mpɛ ɛno na mo wish de ama Kennedy sɛ wanya ɛyi stroke Onyankopɔn ɔhu mo mmɔbɔ Nyankopɔn ɔhu mo mmɔbɔ na mo a moyɛ saa no nyinaa no monkɔ monkɔ srɛ bɔnefakyɛ wɔ Nyame hɔ because Kennedy Agyapong deɛ moboa Mese a kurom hanom sɛ Ghana ha yɛwɔ. Yɛyi kɛ Nyankopɔn ne Kennedy agya Paul ɛfiri hɔnom a, ɛne sɔfo bi a na mekɔ n'asɔre first a menim, yɛfrɛ no sɔfo Albert, Albert Saki. Cedar Worship Center sɔfo. Saa papa yi nso menim sɛ ɔno nso hyɛ nyanka ne awusia. Ah, ɔmo a ɔmo aka deɛ menim ɔmo o, ɔmo a ɔmo aka deɛ menim ɔmo. Ba menim sɛ ebinom nso wɔ hɔ ɔmo nso yɛ deɛ Nyame ɛso pɛ adwuma. Kɛnɛ Japan ɔyɛ mo dɛn? Ghanafoɔ. Kɛnɛ Japan nokorɛ kakra a ɔɔka nti. Nokorɛ a ɔɔka nti. Mo rehye owuo ma no. Na sɛ bio, omu opposition foɔ no, NDC foɔ no koraa no, omo bɛ rehye owuo ama, omo bɛ rehye ewuo de ama Kennedy? No. Omo rehye ewuo ma Kennedy Agyapong. So adɛn na Ghanafoɔ mo yɛ saa? Anaasɛ mo firi sɛ nti no eh, politics no a wɔmu no, ebi mo ntumi nto no aduro. Omo to no aduro. Ɛso baabi a Kennedy wɔde ne nan bɛsi bia, ne Nyame de hɔ ayɛ ne nan ase ntiasoɔ. Nti no, ɔmo bɛyɛ asunsum asɛm, ɛbɛn ne su a ɔmo sɛ akoa wei na deɛn na ɔbɔ ne ho ba hɛɛ, we serve a living God eh, Kennedy ne Nyankopɔn wɔ apam nti monyae dede no, monyae gyimii no, Ghanafoɔ bi monyae gyimii no. Ɔboase Wanam, yeah mahu saa guy no, ɔyɛ very stupid guy. wɔyɛ very stupid na wo papa a wosɛ wowehye owuo ama sɛ ɔsɔfo sɛ hwan na wosɛ na wowehye owuo ama kennedy no wa wa wa wa wokɔɔ spiritual sɛ nyame afrɛ wo a eti no woanhu sɛ kennedy yɛyi nyame firi hɔ nom a kennedy ɔyɛ nyame so adwuma Woanhu anaa? Anaa mo, mo ani no, afirafira, Nyame afirafira mo ani no biara to the extent sɛ, nea ɔfiri Awurade no, ɔreyɛ Nyame adwuma no koraa, monhu sɛ ɔreyɛ Nyame adwuma? Ɔn? Enti Nyankopɔn no, mofo sɛ Nyame bɛgyae Kennedy ama n'atamfo? Sɛ Kennedy agya pɛ o, enwu mfiri wiase, na anyanka ne awusiaa. Akunafoɔ! a wɔrehwɛ wɔn no, hwan akɔhwɛ wɔn? Na hwan akɔhwɛ wɔn? Anaa saa Ghanafoɔ mpanimfoɔ yi a wɔsɔre a wɔworɔworɔ wɔn drɔs no de totɔ cars ne efie akɛseɛ de ma young young girls no, moate sɛ wɔn mu bi hwɛ nyanka ne awusia ne akunafoɔ? Moate bi da? Corona baayɛ, Kennedy Agyapong, mohu sacrifice ɔ sacrifice yɛ, mon max, eh, eh, hand sanitizer, nneɛma a papa wei yɛɛyɛ. Moahu? Adɛn na mo mu bi moagye me saa? Saa nnipa wei, wonsuro, wo yam nhyehye wo. Wo yam nhyehye wo sɛ worekɔ siki owuo de ama saa papa wei. Wonsuro. Adɛn nti mo sɛ sɛ monsuro Awurade ara to the extent sɛ kyɛ sɛ mo kyɛ sɛ monsuro hwee to the extent sɛ monsuro obi a ɔyɛ Nyame ani kosua nso. Ei, Ghanafoɔ mohwɛ ne yie o. Monhwɛ nea moyɛ no yie. Mesrɛ wo ba so a na wahyɛ video no. Monhyɛ video no. Mesrɛ mo, wo a wowɔ so bia hyɛ video no. Sɛ nipa sɛn na ɛwɔ so sɛ nipa sɛ mohyɛ adeɛ kye a wɔn bɛhu ahwɛ. Sɛ monhyɛ montaage maame ngege bros kotomo ɛɛ ɛka ne sɛ kinsi pepra. eh, old burger mo mo ntagi wɔn ma me masɔre ntɛm mɔtumi sɛ meda hɔ no mensɔre yɛ mpo mensɔre yɛ kasoa vandam royal blood araba stamp Yɛ maame tulip mo mesrɛ mo tag wɔn nyinaa mo share video no wɔn sɔre a wɔn bɛhu. Hello, bra Peter Paradise, akɔ aba. Pamotɔ mo ate aseɛ. Mo nsuro hwee. Nana Akoto that is the problem what will one gain sɛ Kennedy wu a ɛde aduane bɛba abɛsi mo mo mo mo mo table so ama mo adidi ana mo dining table so ɛbɛma mo sika ɛ mo mo agyi mi Ghana fo ɛ mo agyi mi ɛ sɛ mi si mi mpɛ sɛ mi didi mo atɛm bi mu mo mo bi mo gyi mi too much mo mo bi Peter Paradise waba so a na wahyɛ aburo. Akwaaba paa. Mo mu bi, mo gyimi too much. Kennedy Agyapong. Na nka mo pɛ obi awehye no ewu a, ɛne Kennedy. Ei, sɛ sɛ mesuro Ghana foɔ o. Mesuro Ghanafoɔ kyerɛ sɛ yɛn mu bi adwen a ɛde adwenpa ebi nda yɛn tim. Adwenpa nda yɛn tim. Hwɛ time a abɔ wɔ ha sɛ yɛamasɔre. Hwɛ time a abɔ wɔ hanom sei a me masɔre a meyɛ saa life wei. Nyame nhu mo mmɔbɔ. Na obi obie n'ano kaa saa asɛm no bibia, Nyame mfa ne bɔne nkyɛ no. Because sɛ Nyame anfa mo bɔne ankyɛ mo a, ɛnome a ɛnni awieɛ na saafoɔ no wɔresoma de akɔ wɔn abusua ne wɔn nkyirima so. Nyankopɔn, ɔnhu mo mmɔbɔ. Nyame hu mo mmɔbɔ. Deɛ mɛtumi aka no no, because sɛ Nyame anhu mo mmɔbɔ a, mo abrabɔ ɛbɛyɛ tan. because ma moanhwɛ yi a mabrabɔ bɛyɛ te sɛ sɛ nkyene nkyene ɛyera ne da a sɛ mohu da wie si teɛ saa na mabrabɔ bɛyɛ sɛ nkyene yera ne da saa na mabrabɔ bɛyɛ nnipa bia ne hɔ bɛnya mosoɔ ɛmfasoɔ for for using your your filthy mouth Ma no tan tan mo ma ma ma no a mo sɔre a mo kyikyi mo se ɛka saa nkwasi asɛm wei kyɛ kɛdɛ deɛ Japan no saa na nyame bɛyɛ mo saa na nyame bɛyɛ mo na meyɛ na meka ya na memlɛ mu ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛyɛ a membrɛ mu nneɛma be me me mentwetwe nneɛma bebree because of sɛ saa akoa no a saa kwaakua no a na ɔsi net two tv no so hɔnom no ɔno na akreti wei nyina because ɔno ɔmmu ne ho wɔno no wɔmmu ne ho wɔno wɔnim sɛ wɔne pure pure man wɔnim sɛ wɔne ɛɛ eh, ɔne angel ɛnenam wɔnim sɛ kennedy ɔyɛ angel na wɔte hɔnom, na wa ɔno no ɔte hɔnom no ɔregyegye amanfoɔ sika, sika ɛ ɛ ɛ connection, bribery and corruption nti no ama ebuo a nnipa binom wɔn ade Kennedy Agyapong no ebuo no so ate. Saa guy no saa ma no sɛ ɔyɛ guy no a n'anim huhuuhu, n'anim sɛ ɔwea taa. Saa kwaku anan no. Ɔno nti na ɛtɔ da a nnipa bebree fa ho kasa tia Kennedy because wɔn feel sɛ saa abranteɛ no ne suban bɔne no bi no saa na Kennedy te. But Kennedy ɔyɛ pure man. Kennedy Agyapong ɔyɛ pure. Efi ni papa no ho. Wo pa wo yɛ bɔda mini. Ma Kennedy nne wo mmɛda w'anse pɛ na ka kyerɛ no sɛ wonyem. Wɔbɛgye wo, wɔbɛfa wo ayɛ wo yie, bɛhohoro wo ho. Sɛ woda agatɛm a, wɔbɛfa wo ayɛ wo yie, ahohoro wo ho. Ebia make sure sɛ wobɛwo ne ba de ama no. Wɔbɛhwɛ wo ara ma ebi aso w'abusuafoɔ so, wo fiefoɔ so. Wɔbɛhwɛ wo ama ebi aso wo fiefoɔ so. Bɔdamini no a wafa ne gata mu no, ebia sɛ ebia sɛ bio sɛ sikadurofo yi bi na akɔnyem no sɛ deɛn yi o, mede reka asɛm ka o. This man is too good to the extent sɛ menhuu ne so nipa da. Nokorɛ kakra a ɔka nti, mobɛhye owuo ama no. Na ɔrewu no, Enyanka ne ewusiaa no, ekunafoɔ no, onibie adamfoɔ no, saa onibiefoɔ no, hwan, hwan na ɛbɛhwɛ wɔn? Mmea akosua anaa hwan a? Me, me, me se mpoa, me, me, me sika ketewa deɛ ebetumi ahwɛ saa afoɔ yi, aso wɔn nyinaa so. Ah? Ɔhwɛ ara hyɛ sɛ bio, wɔn a ɛɛ, eh, yɛyi wɔn adi, school drop out foɔ, Abɔntensofoɔ, streetism foɔ, wɔn a wɔgye gye abɔnten sɛ wɔn ne biribi di. Hey! Monhwɛ yie. Monhwɛ yie, ɛnte saa monhu ne yie. Moanhwɛ yie a, monhu ne yie. I'm telling you guys. Moanhwɛ yie a, monhu ne yie. Ogyina hɔ ne videos no a ɛyɛ circulate no. Ɛhe na Kennedy gyina? Ɛhe na ɛkyerɛ sɛ Kennedy agya Paul yare? Ɛhe na ɛkyerɛ sɛ wabubu a ɔntumi nante? Ɛyɛ hefa? Ɛhefa? Ɛhefa? Ɛhefa na ɛkyerɛ sɛ Kennedy ntumi nnante? Wabubu. Hwan? Saa ɛyi, saa ɛyɛ Afia Schwarzenegger no. Ɔno saa ne nyaa atom nneɛma no a ɔyɛ. Ɔno Afia Schwarzenegger. Ɔno ɔte hɔnom no, ɔno ne ho yare a ɛkyɛ nkuro. Ɔno yare a ado koro no afia no, ɔno ɛkyɛ nkuro. Ɔno Nyame anku no, ɔno koraa mpo se wɔhwɛ Enyanka na kɛdɛ deɛ Japan. Ɔno koraa na asɛbio ɔbɛtwerɛ saa post no a ɛreduru amanfoɔ attention sɛ ɛɛ ɛɛ wɔn bɛkae Kennedy wɔ mpaebɔ mu no Kennedy ɔ like yo ɔde bɛto wɔn anim dabɛn sɛ ɔyare dabɛn dabɛn eti this innocent soul wei ɛntumi nya ne peace of mind ɛnkɔ tena baabi ɛngye n'ahome kakra ah. Ntsi Kennedy nntse menkɔtsena beebi nye n'ahome kakra. Diamond Rivers Akwaaba, Dinah Rivers, sorry, Akwaaba. Kennedy onntse me ntsena beebi ngye ndwene ne ho kakra sɛ meekɔ holidays, menkɔ rest kakra. Kennedy bɛkɔ US bia ɔyare kɔhɛ ne ho yareɛ. Na mo no saa Kevin Taylor no ɔyɛ nipa saa Kevin Taylor mo nim sɛ by by bipolar o sɛ dɛn dɛn ebi wɔ ne so wɔn Kevin Taylor guy no mo nim sɛ bipolar wɔ ne so wɔn mo nim ana mo nim sɛ bipolar wɔ ne so wɔn ah a ah, Kevin Taylor Diana Rivers waba so ana wahyɛ sweetheart mo nim ana. Kevin Taylor no ɔyɛ nipa. Ɔyɛ nipa. Mo deɛ yɛ a ɔmo nhwɛ ɔmo a ɔmo ɔmo so ɔmo ɔmo ne Kennedy ɛɛpere so no. Wɔn sɛ obi ne Kennedy wɔn sɛ obi ne Kennedy ɛnya ama nipa no adi nkunim da. Wɔn bi da. Kennedy even the constituency wɔn sɛ obi atumi astande ne da. W'ate bi da? Wo bɛɛ kuro yi mu w'ate bi mpɛ ne nsɛm da? Ɔno na si sese wɔ bɛkɔ na ho mɛgyeɛ so. Sɛ wɔ so wɔ bɛkɔ no three thousand times a ne nyinaa wɔn bɛto ama no. This should tell you sɛ nyame ɔne ne wɔ hɔ. Nyankopɔn ɔne Kennedy wɔ hɔ. Ana mo firi sɛ sɛbi o ɛɛ ɛɛ ɛdɔm a ɛto ɛɛ yarewa. Ɛɛ, wɔto ewiem atumfoɔ, ɛɛ, Psalm 91, ɔse, Deɛ ɔte Ɔsorosoroni no ahintabea, ɔbɛtena Tweadia mponyo no ase. Na yɛ deɛ yɛse yɛn Awurade de yɛn Nyankopɔn sɛ, anaa saa na Psalm 91 no? Mo, mo, mo, mo ɛyɛ a monsua saa Psalm 91 no? Bɛma ɛto yarewa, Anadwo tumfoɔ, wɔn a wɔtu kyɛ sɛ, ee, ɔse wɔ ɔtwene wo, yɛtwene no na yɛfam no nti no, biribi anyɛ yɛn o. Onnya ayɛ mma Satan o. Na Kennedy, wɔagyae Kennedy, Agyapong ama Bonsam sɛ wɔmfa no nyɛ deɛ ɔpɛ. Ah, sɛ na anka Nyame no, na anka sɛ Nyame no anim sɛ anka yɛn mu bebree yɛbɛtwe yɛn ho afiri ɔno Awurade nkyɛn. Yes. Nyame nim sɛ yɛn mu bebree nka yɛbɛtwe yɛn ho afiri ne nkyɛn. Because sɛ nipa sei no, sɛ Nyame gye nipa sei kra firi ne nsam at this time a, ɔwɔ adwuma tax a ɔnyie n'adwuma. Yɛyɛ kora yɛn nua Awurade yɛnim sɛ Kennedy Agyapong nyamesom adwuma no ɔnyɛ nwieeɛ. Na Nyame afa ne kra. Kennedy onwie na Nyame afa ne kra. Kennedy Agyapong onwui o, obedi ne nkwa amen. Obedi ne nkwa amen. Ɔbɛmen akyɛ dɛ sɛ nsa agye sɛ Kennedy naa na ɛka sɛ Awurade ma brɛ fa me kra ansa Nyame afa Kennedy akɔ. Na Kennedy Agyapong saa ne old age no a obeduru so no. Sɛ Nyankopɔn fa ne kraa no a saa ne mpɛ no mfie no sɛ ɔduru hɔ nom no a, yɛnyɛ kɔkɔɔ ne tuntum o, yɛbɛyɛ fitaa, party ne yɛbɛyɛ. Because saa time no na wayɛ sɛ yɛn nana Abraham. Kennedy ɔdi Bible so, Bible sɛ yɛn nwoma yɛ ase nnɔre sɛ mpoano anwea. Bible mu asɛm na wɔreyɛ no. And I can more expect sɛ saa ne ma 22 na na wɔka no. Ɛkɔ ne ɔbaa bi wo na ɔbaa no bɛka sɛ ɔnyem a ɔnka sɛ nyɛ ne ba. Saa ɔho. Asɛm ado koraa sɛ ɔmo pa adodo o na yɛ ne ate asefoɔ. Na sɛ bi onipa a watu ne ho ate wɔ sɛ ɔbɛyɛ nyame adwuma sei. Ana ɔmo kaa sɛ yɛka sɛ obi yɛ nyame adwuma ɛno ara ne sɛ wo preachi daabi. Sɛ moahwɛ Bible mu a Awusia, agyanka, akunafoɔ, saafoɔ no, Nyame mfa wɔn nni agorɔ. Obi a ɔkan Bible biara nim saa adeɛ wei a meka. Obi a ɔkan Bible biara nim saa adeɛ wei a meka. Eti nnipa bi sɛ yɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛyɛ dɛn na Nyame agyae no ama n'atamfo? How, how, how is it going to happen? Ɛbɛyɛ dɛn? na Nyame agyae no ama ɔte aseɛ no, ɛɛ Satan wadi nkukuo, wadi nkukuo. Yareɛ wɔ hɔ ma nipa, nipa tumi yare, nipa tumi yare, mimi tumi yare, kɔ hospital ne agye me ato hɔ ne adi nsuo asi me so. Ɛyɛ deɛ a bɛnya bi ma wɔbɛka nkwaseasɛm a wɔbɛ rehye akɔhyɛ allegation death but ɛnyɛ wɔn adwene ne Nyankopɔn adwene. Wate aseɛ? Ɛnyɛ wɔn adwene ne Nyankopɔn adwene. Eti abusuafoɔ Mede mo bɛsi anom sɛ wo a waba so biara wahyɛ video no ama no ayɛ fɛfɛɛfɛ. Ae, adeɛ edin no ara yɛ Akosua Allegation but page name no yɛ Allegation Family. Mabie TikTok account, ae, Akosua Allegation na ɛyɛ me TikTok name nti monkɔ TikTok na monkɔ follow me wɔ TikTok na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ. Ae. Enti no mesrɛ mo a Mede mo besi anom se, Ɛnnɛ Kwasie, Awurade no a ɔhyira obi ntumi ndome no. Ae. Allegation family foɔ, fans of allegation family, ae, ɛne wɔn mu a wɔn pɛ m'asɛm ne m'atamfo nyinaa, ae, yɛde mo ne Nyame adehye mogya no mu, mo mu, Awurade mu na yɛde mo kra ahyɛ, ae, eti no, megyaa mo nyinaa hyɛ Nyankopɔn nsa, sɛ Nyame nhwɛ mo nyinaa mo so, aberɛ a mo ho mba asɛm. Ae. Enti abusuafoɔ, mede mo bɛsi anom sei. Wo a wowɔ biribi ne me ka no, wobɛtumi aDM me. Ae. Wohia me namba a, wobɛtumi aDM me. Mede me namba bɛma wo. Ae. Na nkɔmmɔ koro a wowɔ ne, wo ne me di no, na wo ne me adi. Meda mo nyinaa ase. Nyame nka mo ho. Momma bye.